O ran dy fywyd personol yma, Jo, sut wyt ti'n setlo yma mewn dinas mor fawr erbyn hyn a mewn clwb mor enfawr? Ie, dwi'n meddwl oedd y dwy ffactor yna yn peth um, i fod yn hollol onest, oedd yn, oedd yn anodd uh, i ddechrau. Cyn cyrraedd Lerpwl, oeddwn i wedi bod yn Abertawe at hynny namodd mlwydd ddod, felly oedd llawer o, o newidiadau. Wrth gwrs oedd angen symud yma hefyd, yym, ond erbyn hyn dwi wedi setlo nawr, dwi'n hapus iawn gyda'r bywyd personol ac dwi'n meddwl mae hwnna'n neud llawer o gwahaniaeth pan chi'n mynd allan i chwarae um, pêl-droed hef hefyd. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng bywyd mewn dinas fel hyn a bywyd lawr yn Sir Benfro? Um, O ran pêl-droed dwi'n meddwl yn Lerpwl yn enwedig mae ma' ma' pawb t'mod yn yn yn caru pêl-droed mor gymaint. Yym ie mae'n anodd falle cael cael bach o breather felly dwi'n dwi'n dwi'n e- edrych ymlaen i i fynd nôl i Sir Benfro wrth gwrs weld fy teulu fi ac yy ca'l y siawns i ymlacio. Lle fyddi di Nadolig? Yym, yn anffodus, f- wel, bydda i ddim yn cael y siawns teithio nôl i Sir Benfro ond yym fydd y teulu'n teithio lan yym yma i weld fi ac yym... Ac yn dod â cinio Dolig efo nhw i ti gobeithio. Ie, ie, wel ie, dyna, dyna deal. Felly dwi, ie, dwi'n edrych ymlaen i i gweld pawb, gweld y holl teulu ar yr un pryd. Ma' Mae angen, wrth gwrs, canolbwyntio ar y gêm sydd i gael ar Boxing Day. Sut brofiad oedd o i fod yn rhan o dîm nath synu pawb falle a sgorio gymaint o goliau? Ie, yeah, oedd yn profiad gwych o ran personol. Dwi beth wedi bod mewn sefyllfa fel hynna. Mae'n chwarae dros clwb enfawr fel Lerpwl tuag at brig y, y tabl, felly um, Ie, i ennill mor gymaint o gemau, sgorio mor gymaint o goliau fel tîm, um, ie, oedd yn teimlad gwych. Nath ni syni i llawer o bobl dwi'n meddwl i cyrraedd y fath yna o safle, ond i, i fynd mor agos i ennill y title, ac, ac falle just, um, just dod oddi wrtho yn y, yn y ddwy gêm diwetha. Ie, um, yeah, oedd yn siom, siom wrth gwrs, ac oedd yn haf weddol hir. Dwi'n meddwl um, oedd y cymryd falle bach allan o'n ni ar ddechrau'r tymor ma hefyd. Ie, mae'n ma ma siom, ond um, y peth pwysicaf yw mae ma gyda ni chwaraewyr i gwella ein sefyllfa ac uh, yeah, ni'n edrych ymlaen ddechrau y flwyddyn nesaf i cymryd y cam nôl unwaith eto. Gael ofyn i ti am cyngrair y pencampwyr, ges di dy gêm gyntaf yn erbyn Real Madrid yn Anfield tymor yma. Sut brofiad oedd hynny? Teimlad gwych, um, chymod, i, i chwarae mewn um, yeah, tournament fel hwnna. Um, yeah, dwi wedi bod yn breuddwydio uh, i wneud hwnna ers o'n i'n o'n i'n plant bach, felly um, plentyn bach, sori. Uh, yn anffodus, wnaethon ni colli'r gêm o tri gol i ddim, ond um, wrth ystyried, wrth gwrs, pwy ni'n chwarae, um, yeah, dwi hwnna ddim, ddim uh, Mor gymaint o siom a colli gemau eraill. Gyda Lerpwl, does dim llawer o gemau fel hwnna ble chi yn gweld y safon yn, yn fynd timod, lan, ond dwi'n meddwl yn y ddwy gym yn erbyn Real Madrid yn, yn amlwg um, dyna tîm sydd wedi cael llwyddiant wrth gwrs tymor diwethaf nath nhw ennill y Champions League ac gallwch gweld dwi'n meddwl um, y conference sydd i gael gyda pob chwaraewr yn eu tîm. Ti'n sôn am dy freuddwydio am fel plentyn bach, sut brofiad oedd mynd i'r Bernabeu wedyn? Bydd hwnna dwi'n meddwl yn, yn aros gyda fi um, am gweddill fy oes. Chmod, i chwarae mewn stadiwm fel hwnna gyda mor gymaint o, o hanes yn erbyn chwaraewyr fel, chmod, fel Ronaldo, wrth gwrs, siawns i chwarae yn erbyn Gareth Bale yn y Bernabeu, baw, rhywun dwi'n nabod yn dda iawn, a chwaraewyr eraill, ti'n meddwl, oedd e'n, ie, oedd e'n enwedig yn, yn dwrnod i cofio.